Hali Halo, clas y noen, fi Kate. Um, Wel, croeso i'r cwrs Tygau Almaeneg. Fi'n falch iawn bod chi yn ymuno gyda fi am y ddwy flynedd nesaf. Felly dwi wedi cael clywed o fy amserlen ar gyfer flwyddyn nesaf, fi sy'n mynd i fod yn dysgu chi am y ddwy flynedd, fi'n rili falch o hynny, dwi wedi dysgu'r mwyafrif ohonoch chi drwy gyfnod allweddol tri ar gyfer Almaen, ar, ar gyfer Almaeneg, a dwi'n hapus iawn iawn bod fi'n parhau i wneud hynny. Llawer ohonoch chi wedi gweithio'n rili, really, rili really galed, yn ymwedig yn ystod blwyddyn naw, a um, dwi'n hynod o falch bod fi'n parhau i ddysgu chi. Felly, chydig am y cwrs Tygau Almaeneg. Um, fel pob iaith um, dramor ar gyfer tygau, um, mae e'n gweithio mas fel hyn. Mae chwarter y marciau, so 25% ar gyfer siarad Almaeneg, 25% ar gyfer ysgrifennu Almaeneg, 25% ar gyfer yr holiad gwrando, a 25% ar gyfer yr holiad darllen a deall. So byddwn ni'n ymarfer yr holl sgiliau yna, yr holl gysgiliau ieithyddol, a byddwn ni'n neud 'na yn ystod y cwrs, a byddwn ni'n edrych ar wahanol themâu. Nawr mae lot o'r themâu ni wedi falle cyfro'n barod, ni wedi neud y thema ysgol yn rili drwyadl yn Cyfnod Allweddol tri, a ni hefyd wedi trafod um, y trefi, ni wedi gwneud lot o eirfa ar gyfer hwnna ac ardal a pethau felly. So, um, gyda chi grounding yn barod ar gyfer y cwrs, ond hefyd mae gyda chi'r grounding yna oherwydd ni wedi dysgu berfau presennol, gorffennol a dyfodol yn rili really drwyadl a mae hwnna yn mynd i fod yn allweddol ar gyfer y cwrs tygau bod chi'n gallu siarad am pethau nawr, pethau chi wedi wneud a pethau chi'n mynd i wneud a hefyd bod chi'n gallu mynegu barn yn ffansi. Felly mae lot ohonoch chi'n rili really ar eich ffordd gyda'r cwrs TGAU yn barod, a dwi'n hynod o falch o hynna. Um, felly, os ydych chi angen cael gafel yna fi yn ystod y cyfnod nesaf yma, um, yn amlwg anfoch, anfonwch e-bost ato fi, chi'n gwybod sut i wneud hynny, allwch chi anfon neges hefyd ar Google Classroom. Um, fe fyddai'n gosod tasgau fesul um, fesul gwers, felly chi'n gallu gweld Donas Degdyn Theatre yn uni, mae'r gwaith i gyd, i gyd mewn un lle. So os ydych chi'n mynd mewn i gwaith dosbarth, a byddai wastad yn gosod tasgau'r diwrnod gyda'i gilydd. Um, mae gyda chi amrywiaeth o dasgau heddiw, ateb cwestiynau ar y Google Classroom, Um, mae yna dasg i chi fynd dros y berfe a'r, ar gym kit. Mae yna dasg wedyn lle chi'n ei jigso ac yn, yn ymateb o'r jigso yn creu brawddegau. A wedyn ni hefyd gwaith cartref, wel hynny yw Mae popeth yn digwydd adre ar hyn o bryd, ond mi, dros yr wythnos nesaf, bys ni yn hoffi chi ddysgu'r ymadroddion amser ac yn benodol i ddysgu'r gwahaniaeth rhwng ydy yn let's n

Awgwst ac yn y blaen. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer yr holl dymhore, Let's den Sommer, Let's den Winter, um, a hefyd mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer y gair monat, sef mis, Let's den monat. Wedyn mae Let's do, jyst gyda e ar y diwedd, jyst yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y focha, Let's do focha, um, achos mae'r gair focha ends in e, probably di, so mae'n let's do, focha, a wedyn ni mae'r gair let's tess, gyda it's ar y diwedd achos mae'r geiriad mae'n das, let's tess, fochyn ender, a let's tess, iar. Felly dyna'r patrwm fyna, bys ni'n hoffi chi ddysgu'r patrwm, mae yna ffeil Quizlet i chi edrych yno, a hefyd mae yna ffeil lle dwi wedi recordio'r geiriau yna um, i chi hefyd ar y Padlet. So defnyddiwch yr adnoddau sydd yn y Google Classroom, um, mwynhewch y jigso um, a um, fi'n edrych ymlaen gobeithiwch gweld chi rhywbryd cyn yr, cyn yr haf. Um, ni'n trial edrych nawr ar y trefniadau ar ôl i Kirsty Williams gyhoeddi um, ddoe um, bo ni yn gallu falle dod nôl i'r ysgol cyn yr haf. Um, gawn ni weld sut mae hwn yn pan y mas a nawn ni weld um, gobeithio byddwn yn gallu gweld yn gilydd. Ond um, yn y cyfamser gweithiwch yn galed, um, croeso i'r cwrs, hynod hynod i falch i'ch cael chi a bod chi'n mynd i weithio'n galed gyda fi um, dros y ddwy flynedd nesaf. So, uh, vielen dank, danke schön, um, na i weld chi cyn bo hir. Auf Wiedersehen!